Hei, ko tō pāpā, nō, i te mātaki au i ahei. Ii, Au! Au! Aue! Haa! Ko te haka taparahi, kīa nei ko ahu mai nei i te taenga mai o te mihingare ki roto nei o Ngāti Porou.

Taku tahi moana a Hinematikotai, ko Rua Te Pupuke, ko Rua Te Wānanga, ko Rua Te Parakore, ko Rua Te Atamai, e tiro noa atu, a Kāpiki, Kāpiki, Marotiri Maunga, o Mangahauini te awa. Te whānau a Ruataupare, te whānau a Te Ao Tāwarirangi. A ko te marae e tū ake nei, ko Waiparapara, a ko te poho o te tikanga, te whare nui, a ko te rangimārie, te whare kai, a tēnei a Tauira, Te Whare Hinare Takurua e mihi atu nei ki a koutou. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a uri noa, tēnā tātou katoa. Now you come to Waiparapara marae. You know Waiparapara? Yeah. Yeah, yeah, we're up there. You come up here.

Hea tō mahi i tēnei wā? Hea taku mahi? Ki whea? To spin. To spin? Oh, yeah, no, no, ētehi wā, wena, mihi rapu au, wena. Te heke mai nā te mea, wena, he, he karanga, ah, ka noho matua taku korero a Hoka, a Hoka ki taku kuia. Noho matua i ki e. He me he uncle a taku uh, koroua ki taku kuia. I roto i ngā whakapapa. He uncle. Mm. Koina ko, uh, ko Aimaru uh, Kingi, taku rua. Uh,

Ko te mahi o taku matua he minita. Ina tipu mai au tērā ao, o te hāhi, ko te hāhi mihingare. He weno e mōhio mai e i tipu mai ia he ringatū. Koina ia i te tau ono tekau mā. whitu. Koina ia, peka atu, hūnuku atu rā mātou ki Tikitiki. Maumaharanui, te haere ki reira, ake nei, ka karakia tata.

Koe na Minita engari kai Minita mau rakuraku. E mihi ake nei i tō tātou Matunui i te Rangi, e māna nei, tieki, anō nei hoki e manaaki i a tātou e tono. Nā kē te waiata mō taku māmā. Otiriri is the name of our school. Whether you come or whether you go. Engari ko taku mahi te tuatahi ko Mrs. Mahuika, oh, ka mau kei te wehi, me te pray piano, ah, waiata, koinei reira mātou kanikani ai i a ia pray piana.

puta atu i te kēti, oh, kōrero Māori rātou. Mō te haka, nāke nei e, taku kōrero koina e maumahara au, ko a... Nā te mea, me mea mōio koe taku, e, taku pāpā nei, e, mangumangu koe rā e.

Peka atu ana ki reira kaputi. Rā ki ngā tīmata e. E ko nā koutou e tahaka o reira ko a Ruka ki Repo Rua. Ti hei tāruke. E koe reira tō rātou haka. Ko ngā iwi katoa rā, ko tētahi whakarunga, tētahi whakaararo ka ngā mai nei. Taupō! Koina nā te mea, te weriweri o ngā tangata o tērā wā ki reira. Pēnā ki e, e mangumangu, Kāre niho, e poto rawa, mai tai, nā te mea nō te pāmu kē koe nā rātou aru mai ai, kōrero tō rātou mahi pāmu, koe hara mai, engari hara mai ki te karakia. Koe nei, ko tō rātou haka, maharatia au, koe nei ki te wā, e au. And koina e te o nga pape i te rawa a papa nunu. Ko nga hoia i hoki mai i tawai. Nga hoia te nuinga koina ko pakeke rawa e iti. And ko ratou i rei roto i te me i te haka a te wiri wiri o nga. And ko te kanohi ke ke ta haka. And ko te nawari no. Te ringaringa. Arangi mai ra ratou. Ko Papa Nunu kei te ara e ta haka. Na te mea e tamariki to au. Engari kei te ta o te whare au titiro no au. E te wiriwiri o nga tangata nei. Eni ka mutu ra te haka e ni ka kite ratou. Hi. Eni ka timata ratou ta. te kata, hei, ā, te kata, whakahoahoa rātou i a rātou, ina runga i tētahi kōrero i tēnei. Era. Era bunt. Bunt read. And go tojo. Uh, hoko te uh, reihana. Tojo. Ata. Bunt. Era ko mutu ki ta haka, ki ta haka tō koe. E koina tō rātou reo o Rangitukia, he reo kāuho, he momo, mā, he momo o tērā wā. Koira te kōrero taku matua ki au e tatu. Koina kia pai taku āhua me wiriwiri au e. Era hē me pēnā, e patua taku kanohi e.

And, and, and there, in, in, there in, in summary form, just in those few words, that's haka. I, it's my, it's my tiki tiki, it's my tīpare, it's my tāpeka, it's my maro, it's my piu piu. I can go on who or who I want. It's my, the very essence of me. Tihe Maori ora. Ko te haka taparahi kōrerotia nei, ko ōna wāhanga kia nei, pēnei nā.

Waimarie nei tātou o Ngāti Porou, Ngāti Mea kei reira tō ngā whare whakairo me ngā āhua o ngā tīpuna ka whaohia koinā hei pikitia o rātou mō tātou i tēnei wā. Tēnei wā. Rino Peka Pakaru Taupoko. Tuarua, ko te haka taparahi, ki au nei ko ahu mai nei i, i te wā i, a, i te taenga mai o te mihingare ki roto nei o Ngāti Porou. E koina te whakatakotohia, e, te whakatakotohia ta rākau. Nā reira, ko tērā, aha ko, ko iti i kāre kau koina i, i, i whakarērea atu, e, i te rākau. te pū rānei, he ara rānei. Koina, nā reira, ko tātou nei, ko te haka taparahi, ko pēnā, karekau he rākau ki roto i te ringa, ei, ko te wiriwiri, ko te tū, a, anō nei, koina kei, e, koina karekau he rākau ki roto i tō ringa, koina ki au ko te, te taparahi. E ko Ngāti Porou, ko tōna taera ka pupuritia ki tērā, ka pupuritia ki tērā kōrero mō te haka. Hū! Ka rōhata ngā wau! Hū! Kei te pau tā rātou gate tē, gate tē! Tauhā! I taku mutunga i Te Aute, e kōrero atu au ki au anō. Karauhehe te noho i ta whare minita. Karauhehia hei ki nga kakahu o etihi atu, nga kakahu kanukanu ei o aku whanaunga. Karauhehe ki te kai koe na mahue tia atu i nga ratapu. Hiahia i ngā taonga o tēnei ao. Ko taku hiahia, kia ōrite tonu, kia ku whanaunga, ki aku kaihana, ki aku hoa, i te ao katoa, i te hunga e noho nei i tēnei ao. E mea te taku pāpā e, e ki a mam. Anei, nā ke nei e taku kōroro ki a koe. Tuatahi, ki tōku ao, ko te atua. Koe e te tuatahi i roto nei i aku mea katoa, taku tinana, taku hinengaro, taku wairua. Ko te Atua. Tuarua, ko te iwi. Ko te iwi, Koina, kei te kauhautia, kei te whakaminititia au i roto i ta hāhi, koina te tuarua. Ko koutou te tuatoru, te reo mai ki a mātou. Ko mam, taku tuhine, i roto i tana hapūtanga. Koira tōna ao. Tuatahi te atua, tuarua ko te iwi, tuatoru ko tōna whānau. Ka reo pēngi. Ka reo pēngi.

He pōhiri Māori, hei mō ngā Māori kei te uru atu ki roto eh, te whare wānanga. E tū ake au, eh, eh, koina tū taku koro me tō mātou eh, He waiata, he ka mutu tērā haere te ringaringa. Hei tūtaki a tau, ngā whatu o ēnei ki ta tau i roto i te whare nei. Ah, tēnā, e kai te reo. Mm. Ka nuhi puti puti a tāua tēnā. Ki te atau ngā whetū i te rangi. Hiko hiko i wāinga nuhi a māka. Mene mene mai tēnei. Mene mene, eh, mene mene atu. E koe ne mai i tērā wā. E koe ne taku rā tuatahi i te whare wāna. I ka kāre nō e tīmata taku krai.

24, 25, and um, Anaru, our youngest, is 21, living in Christchurch. That's three generations. Mutunga mai i wena i, uh, i Messi, i te kōrero, te whare wānanga, i tō māua mārena. I tau ai te rā whakaaro o ke peka atu ki tōna tā, ki Te Wai Pounamu. Koinei a kia haere atu rā ki reira ki te awhina tōna iwi. When was that? I'm the only one left. Koinā, he tau taku whakaaro, tono atu taku pāpā. Haramai nei, hei kaiako mō te hei kāro. There you go. There you go. haramai ki tō mātou wānanga tuatahi, tō mātou parakati. Hei ka tae atu ki te rōpū, ko ia kei roto i ngā rārangi. I mea atu ki a tātou ki e nunu haramai ki konei, ki mua, i te whakahou, i te tātaki. Nau kāre au Preen, ko taku hihi i te noho ki roto i ngā rārangi.

A tīmata te kōrero mō te hoko whitu atu. Gwen, Anō nei hoki ki te, i te pūtake nei, aku kōrero katoa ki, ki taku, uh, ki taku matua, i a Ānaru. Gwen, Anō nei, uh, i mua tō i e, uh, ko Nēni Tuini, e, koina kei, uh, kei ko ngā kōrero e pā ana. Ā, i te tīmatatanga a tō kōwhitu ā-tū, ko tō kōwhitu ā-tū koina e, i te tīmatatanga e rōpū whakangahau, whakangahau, koe, nā, ki e whakangahau ki roto nei i te wā o te pakanga, koina anō nei hoki te karanga a Pirana Ngata, I te awhina te kaupapa o te pakanga. Nā reira koina a Neni Ngoi i roto nei i tō kowhitu atu. E koina i tipu ake au i te ao o te rongo kōrero. Hei mō rāua, rāua ko Neni Tuini. Nā te mea nui tō ngā kōrero i taku matua, tino kai ngākau ia, aroha ia ki a rāua. E koina, nā te mea titi o ngā Tino taonga nei ni tuini te parei a hakifono, a frutu, e a te kowau, e frutu, e koina taku papa, e i tenei wa. E mai i te wa, i timata, te nareire i timata, te mai i whakataitai a te hoko whitu i te urutanga mai,

Tūrangawaewae. Tūrangawaewae i tērā wā, i te tau 19, 92, ko mātou, ko i te wā tuatahi mō tōku whitu atu i runga i te ātāmira taumāhekeheke o te ao.

Koinei i tērā tau. Te haka whetū! Kia tika te tū! Push! Push! Push! Ā, i tai tuatoru mātou i tērā tau. He pai. Tērā tau tonu, I tīmata te tōkītanga mai, nā nō nei i tamararo, te tamararo i tēnei, tēnei tau. Here now, e pono ana au he karanga. Koina, kei te rongo au, kua rongo au ki te karanga o te whānau.

Hei mai i taku whānau mai, whānautanga mai i konei ki te ao. Tae mai ki tēnei wā, tērā pea wera, he aha kei mua nei i a au i tēnei wā?

Ko te mahi a te tohunga, he tū hei pākairiri mō tōna iwi. Ko ia te ariki e arataki i tōna iwi, i tōna hapū me tana whānau ki te tohutohu ki a rātou he aha ngā tohu o te taiao o taua wā tonu. Ko te tikanga nui o te rāngai nei, kia noho mai ko mātou hei ara, hei ara e hono ai. ngā tikanga kei runga i ō tātou marae ki ngā atua Māori. Mehemea he kaupapa Māori nei, ko te rāngai tonu hei whakatutuki kia ea tērā kaupapa, tērā hiahia o te iwi.